li ser jiyana xwe, li ser helbesta xwe, li ser peneveriya xwe û yê biaxivê li ser pêşeroja xwe yê helbestî ya jî nivîskî bê wê çi pêşerojêka ji xwînerên xwe re hilandiye. Wino û mamoste Mizgîn bi şêwak berfireh bûn.

Hûrhûriya rewşna taybet nikarî bûn werin. Her wiha ez dixwazim ji we re bêjim bi rastî îro piraniya medyaya kurdî ya ku nas dikin Rûdaw bi du ciha got ku em ê bên. Bê lêborîn ez nizanim yan kanalê din ya Efrîn me ew agehdar kiribûn lê ew beşdar nebûne lê careke din ne pirsgirêka ji bo min bi rastî lê me hez dikir ji ber ku îro şahiya zimanê kurdî ya.

Her wiha spasiyek taybet ji bo helbestvan wergerivanê me Mamoste Serhan Îsa ku bi rastî wî jî kê demeke bi me re ya wavcih weketbêjê peyde kiriye misoger kiriye. Spasiyek taybet ji bo van mamosteyên ku îro gotin li vê dê xwendin Mamosta Sedîq Şirnixî, Mamosta Merwan, Mamoste Elwan ji xwe awket bî bimere li vê dê ya. Mamoste Zibêr ez bi hewer dikim gotineke te heye. Her wiha spasiyek taybet ji bo mamosta Talib bi rojeva ku bi rastî ev cara duwema hem bi alavên xwe xizmeta û alîkarî û piştgiriya min dike. Ez nizanim bila vê keseka ji bîr kiribê bi xwest ez destpêkê de bêjim. Belê îro me got. Şahiya îmzekirina du pirtûkan mebest pê şahiya helbestê ye û helbesta bi kurdî ye. Helbest ku bi rastî ji dibêjin dîtina min û weke ku dîrok jî dibêjê ji dema ku mirov hişyar bûye çavê xwe vekiriye hên di demên diçerxa navîn de yan di demê kevirîn de Bi qasî ku birçîbûna xwe, dagozikê xwe dagirî, ji kevir alavên xwe çêkirin da ku pê nêçîrê bikê, di heman demê de jî ew wî hewil da û îro bi rastî şûnwar wê yekê te kes dikin ku dilê xwe vebêjê ji ber ku hingî ne dema em ê bêjin axaftin û nivîsînê wabû li ser keviran careke din hestên xwe, dilê xwe. derbiriya û îro di hemî cîhanê de ev yek nas kirî wekû nimûne dîrokê de îro kevintirîn kevintirîn şûnwariyan tabloya Gilgamiş bo girêdayî çanda Someriyan çanda Mîzopotamya herêma me ya kevintirîn dastan ku bi rengekî helbestiyana hatiya Nivîsîn, Ew îro parastiya ji wê dê heya, em ê bêjin dema em ê bêjin feraoniyên kevin û ehramatên Misiriyan ku li dîwarên wa parçe parçe û heta îro tê re lêkolekirin, şîrovekirin ku helbest hene, hatiye nivîsîn. Ji wê dê jî heta em ê bêjin dema girîtiyên kevin.

û cihê wê taybet di nava miletan de heye. Îro em kurd tevî hemî derfetên me kêm tevî ku wekî mamosteyên li vir beşdar gotine ku bê ku bi rengekî akademî bi rêk û pêk em fêrî zimanê kurdî bin. Ne ez tenê ne mizgîn hez ku hemî nivîskarê me jî ê dema me de me wiha bi qel sîme dest pê kir ji ber ku tiştekî me, metnekî me yî nivîskî nebû ku em Bala xwe bidin ser û em jê dest pê bikin. Ji lewra jî gelek caran ez dibêjim ez nizanim tîpe yan hijmara dema gol kurdî vegeran piştî heştê û heştan karisata Helebça el kedwarê nivîskî de li hijmara sifirê vegeran min ji wir dest pê kir. Bi rastî tu mineta min tu kesî tin e ji ber ku dilê min de bû ji coşgiyayî ve tiştek hebû ereb dibêjin hacis ez navekî dî lê dikim me dibê hezî yan jî lêgeriyanek hebû ku ji min ji ber ji zaroktî ve ew talent ew sîsika gulê hebû dilê min de diviyabû derkevê bi rengekî û hat weku bi rengê helbestvan Bi helbestê. Belê ev sî û pênc sal e ez bawer dikim bi kêmanî ez mijûlî heman pirsê ma. Hetanî vê gavê bi rastî hîn jî ji xwe dipirsim aya bi rastî helbest çi ya? Îro gelek em naxwazin dirêj bikin ya em bêjin wela em zîrek in me got nêvî vî xwendina ên vîzkaran yan ê wêjekaran yan ê wergirtiyê xelatê Noblê yan ê rexnevanan ka çawa helbestê weke têgeha helbestê şîrove dikin

têne lidarxistin û pêşberkan de pêşberkên helbestan têne amadekirin, mebest pê tiştekî gelekî gelekî mezin e. Mebest pê ew e ku helbest bi rastî şifreya bi dîtina min, şifreya herî tenik e ku îro rewanê miletan. Ruha miletan, giyanê miletan ber tu xwe ve hildigirê. Kîjan rewan, ew rewan ê em ê bêjin ê tenik û nazik ku ereb dibêjin dibê helbest dîwana ereba ye. Li cema kurdan çanda, devkî, stran dîwana me bû ji ber ku em Kurdistan di dîroka xwe de li seranserî weke li rasta gelek karesatên mezin hatiye Ji bilî derbasbûna Skenderê mezin sê sed û sih û siyê berî zayînê got, Pêşî çi cihê pertûkxane hebûn di Kurdistanê û di arda Mîzopotamya dane ber xwe ew dihilweşandin. Dê emek da em bizanbin çendîn pertûk tiştekî pîroz e. Belê îro em em hewl didin yek. Tiştekî ez dixwazim bêrima ziman çîrokeke min carekê ser jiyana Tahûr ê xwendiya. Tahûr bi xwe helbestvanekî îro cîhanî nav navdar a. Bi zimanê îro hin gelek ziman tê de hene. Bi zimanê xwe yê Bengalî dinvîsênê. Tevî gotê xwendina ji malbatek dewlemend e tê Engelter a jî xwenina xwe bi dawî nake lê fêrî zimanê Engilîzî tê û belkû di malbatê jê jî bi Engilîzî de axifîn. Ewî dest zimanê xwe yî, em ê bêjin zaravayê xwe yî Bengalî nekir û nas kirî bû di di Hindî de û kesî li li li Îngilterayê, li Brîtanyayê ew nas nedikir. Sala hezar û neh sed û ez bi hawar dikim duwazdeha dê keştiyê de ye kurê xwe tênê Brîtanya. Hingî şeş heft roj ev nizanin bi mehan di rê de diman. Dest pê dike dîwana xwe ya ku bi navê Qurban Qurban Heyraniya Strana ya bû wisa tê gotin. Berhema xwe dîwana xwe ya biçûk ya dawiyê werdigerînê zimanê îngilîzî. Digihê wê dê hevalekî wî heye dixwînê bi waw ev çi ye yanî tiştekî bilind te kiriye yekser pêşgotinekê jêr çêdikê û belav dikê. Bi zimanê wî yê bengalî yek pertûkê wî werdigerînê zimanê îngilîzî û di sala biştî salekê di hezar û neh sed û sêzdehan de Taxûr xelata Nobilê werdigirê. Mebesta min pê we ya ku em ez ne îro bi sedên em ê bêjin bi deha jinê nivîskarê kurd hene belkû xaniman ji min jî hatîtir bin. Bi sedan îro nêrên kurd hevalên me nivîskar hene bi zaravayên xwe jî kê dinvîsênin li çanda em ê bêjin rexê soran e. Ew jî tiştekî bilind dinvîsênin. Qet di jiyana xwe de min xwe qels nedîtiye û ez zimanê xwe bi rastî qels nabînim. Gelek spas gelek tişt heye ji bo xartinê vê bi rastî ji bo demê ez naxwazim dirêj bikim bere helbest mênê belê nizanim. Navbera pêxî.